Donge koro uyiena awacho adier? Donge uyiena awacho adier? To nyocha kane anyisou gigi kae to uwacho ni wuoyini dhoge ng'eny, wuoyini wuoyo mang'eny. Mondo mi ukava go adier mawacho. eh? Mondo mi ukava go adier mawacho ji kik winj adier mawacho. Mano be emomiyo ineno ka ji mang'eny ok follow. An ji mang'eny ok follow nikech giluor ni adhi nyisogi adier. eh? Koro gidwa ni mondo an- gi- anere ni an, an, an stupid. Koro ji kik follow, kik abed gi numbers. eh? Sani dong koro uyie ni awacho adier koro. Hmm? Nanyisou ka maber niya. Ineno johangla gi gin jochode. Johangla gi gitiyo gi bilo. Johangla gi gin jonyiego ok giherore. To ji ne wacho ni ah eh in iketho mana nying favorite artist magwa. Favorite artist magu sani koro ang'o motimore? Dong Sheila okweko sianda gi e lela, okweko sianda gi. Eh? Tho Sheila sani koro okweko sianda gi mokwekore ni. Eh? Olund johangla sani omenyore ni bwa. Eh? Ing'e ni neno sianda gweno tek malich, ma en mondo mi ine siandane mana ka yamo kudho matek eka ibiro neno ka sianda gweno kwekore ni. Sani kaka sianda johangla, yamb Sheila ne okweko siandagi malich. Hmm? Jogi jochode, ang'e ni jomoko biro wacho ni Amisi, in wach Sheila ni imako matek kama nang'o, ok iwe Sheila rest in peace. Ozuo, ozuo, bigo zuo. In ing'e ni Sheila nyakanye, Sheila ing'e ni nyakanye, Sheila dong' yasuba. To koro ipani wan josuba wamor gi tho Sheila ni.

To ma emomiyo nanyisou niya, Sheila ni ne na en nyako nikech macha to koro ing'e ni adier mar wach macha to koro ing'e ni en chode en koth chode nikech onindi gi ji e bande ni onindi gi ji e bande en mana joangla lelo donge ineno ka koro life en deep and spiritual ok udwa ng'iyo kanyo ang'eyo ji to chodo ndiyo ji chodo onge dichuo mok chodi to chode chalo kama kidhi e ba ibiro yudo ka nyar ba janam nindo kode, ja ohala, ja ohala matindo gi nindo kode. Ibiro yudo kata ka maneja mar bank moro nindo kode, ja siasa moro nindo kode, ja thum bro nindo kode, ja bol bro nindo kode. Donge ineno ka gin different work mobiro jo jotich mopogore opogore mobiro. To mar Sheila ni, donge ineno mana ka en jo angla, mm? En jo angla lilo, jo angla. Ok unegi ini. Life is deep and spiritual. Ok ine gimoro kar ka ni ang'o omiyo joangla ni ema imakego joangla gi te ma koya e wuon band to dhi e jajawa to dhi e jaongeng'o to dhi e japiano to dhi nyaka e MC. Ok une gini, ok ng'i gini. Mm? En mana joangla. Koro ma ema temo wacho niya, magi principalities mobedo planted. Mondo timre nade? Oketh gini, oketh talent ma ji ni godo. Eh? Mibro yudo niya, kata wach petani nikech Sheila ing'e ni ne miyogi pesa wach peta ni wuok mana ka Sheila ka nyiri machal gi Sheila kamano miyudo ka nikech Sheila nyi- nyocha koro ing'e ni miyogi manyonge Sheila ne miyogi manyonge eh? Sheila ne miyogi manyonge emomiyo ineno ka ne gihero Sheila kamacha emomiyo ne gihero Sheila eh? Don iwinjo kata ka MC moro wacho ni "Ah, en nomiye mana 2K 2K chon wayanyo nyiri ni nyiri emohero agent 2K agent 2K sani gini koro change chwe ma sani koro hero agent 2K en nomiye agent 2K koro shela nyocha nindo gi jogi to omiyo gi pesa hmm? koro mambi koro ring cha bire ni ah, mondo mi as- abed asaye ni in ng'at ma abro miyi pesa nikech pesa to nyocha ogolo ndi pesa to nyocha ogolo ma kata piano ni obro nyiewni eh? kata gari onyalo nyiewni kata ot ibro chulni kata kikwamo gi jotugo ni nidhi to tich obedo marach obro oroni eh? koro kotimoni kamano onyalo wuondi niya ni bi mondo wasaini kama to en principality mobedo planted mondo okethi eh? mondo okethi. To ka en jachien mar chode, donge ineno ka nyiri nyako ni Sheila ni ka en jachien mar chode, ibiro yudo ka johangla i nindo kode, ng'ani onindo kode. Gimomiyo ok dwaga ni nindo gi women mopogore opogore. Nikech ibiro yudo ka nyako ni en gi spirit marach mar chode. In isedhi nindo kode, ikawo spirit mar chode cha, idhi igo ir chiegi. Mano obedo abeda innocently, en ok odwar weche mang'eny. orito tiji noyo obet e ot kanyo oonge weche mang'eny mag chode idhi nindo gi chiegi chiegi be nyaka lokre ochot spirit cha make koro kanyo mibiro yudo ka jaodi be chako behave kaka e sheila ma monde joangla gi gidhi behave mang'eny kaka e sheila kata girlfriends magi nyaka behave kaka e sheila spirit no ni nyaka bede mar ng'ato idhi neno mark my word mark my word ang'e ni kawacho kamano to jomoko dhi wacho ni amisi in joangla biro goyi ozuo ozuo big ozuo an kawuoyo tiparo ni awuoyo kaka amisi

iwena nyaka ging'eyo ji adi mosetema ni jo angla biro goyi biro gisego ng'a mone gisego ng'a koso nikech koro giwuotho gi bonsas moko ma, ma low budget ka bonsas go dong giwuotho mana nikech gini protect ginindo gi monde ji ok emomiyo giwuotho gi bonsa bonsas moko ma low budget ma be ka, ka omo goyo dichiel modhero to kaka olus tich koso kia ni chwe mar bonsa cha ema miye tich bonsa kodhero to dong ng'e ni tich orumo aruma wanyalo kete odher mabe kodwa walo hmm? Nyisuru jogi adier. Nyisuru jogi adier. Ha? In ere kaka ng'ato in maber ing'e maber niya ni nyakoni an wago thum wan Omari gini. Omari Nash nindo gi nyakoni. Ajwang' nindo gi nyakoni. An bende Amisi adwa nindo gi nyakoni to wan jothum wate. Ok abede gi nyiego moro ni wan waonge nyiego kar nyako. Ha? Kibede gi nyiego moro ni ah an nyako mon mari osenindo go nyaro- mari ok anyal riwogo nyako mari ok awinjrego ni kar nyako to ok odwa ni giwinjore kar nyako to giwinjore kar thum to ok giwinjore eh? jogi jonyiego mali donge ineno ka koro kar sianda to koro o- onge nyiego kanyo giyie ginyalo s- share tu eh? to platform to ok ginyal share ma ng'ato ok nyal mako microphone mar wadgi eh? jothumbe gi jonyiego mok bere bere mibiro yudo ka ng'ato gocho benelex kuchocho to ibiro yudo ka pod kuma ogoche Benelix, Omari gocho Benelix, to Omari pod dwa ng'iyo ni, ni to ka ng'ane ka kido jauga nopong' machalo nade yo nyama vila kocha en mana nyiego to eh? iyudo ka omari gocho benelix to gima timo sheriabi mbita kocha omari pod dwang'yo ni be napong' eh? oyie ka mako oro nyaka ng'ato mondo okethna show eh? emomiyo gin jonyiego gin jojuogi nikech gisheya nyaka nyako nyaka chiel idwa sheya ma to wach manade in wiyi kikwere ni eh, ma mdosi na osenindo go wuon bandero kata kotimore achiel ni ero ero amiso thwango nonindo gi sheila tere kendo kake al, alsabab kendo dwa nindo gi nyako ni ha? onge ok, ok nyalre iseng'e maber niya ni amiso thwango osenindo gi nyako ni jaongeng'o iti dwa nindo in jaongeng'o mar amiso thwango idwa nindo go nade in japiano mari idwa nindo go nade eh, ni alsabab be dwa nindo gi nyako ma miss otwango osenindogo ok timre eh, to kinyisou ni mondo jogi onyis adier to ok udwar eh, ni ok udwar ni oluorgi oluorgi manade eh, ma jomoko koro dwa luongo jomoko niya ni injinia moro noyud ni injinia moro noyudgo konindecho onge injinia ma noyud gi shela kanindecho en jaoangla joangla ma noyudgo kanindecho kweki otimo kweki kweki Ung'e kweki. Hmm? Kare momiyo en nogo dhi go thum Nairobi to koro samo rest cha ema odhi odhi oninde gi shei lecho kacha. Kare mane momiyo iluongo ga ni rest room. Choche ka iluongo ni rest. Ubro yie gima mi iluongo choche ni rest. En kare kar mondo ok- omodh pi o- oyue mathis 10 minutes cha kumodho go pi. En odhi mana timo kweki kweki kweki. E koka kweki no kweki no tem ing'e ni mano nyuol go ni mano nyuol go nyathi owadgi Solomon mano kwongo tho cha. King Solomon. David nonyuologo nyathine mokwongo gi chi Uria. Kwiki, kwiki no. Kwiki en gima ikwalo ma ok dwa ni oneni. Mm? Mokelo ne wach. Okelo wach ma koro kidhi penje. Kidhi penji Sheila to Sheila dong' og- ogong'ane jak gi, gi, gi glass. Eh? Mana nikech jawangla uto koro uluonge ni, ni injinia. Injinia mane? Injinia weuru convince ji. Injinia en wuod Phoebe. Mano e injinia mwang'eyo. Kido Jaugana, mano injinia. Winja, Deno Gwasi, mano injinia. Jomodong' mago Joangla te. Amiso Thwango en Joangla. Kik wachak wayud ni ng'ato luongo Amiso Thwango gi nying mopogore. Javan Maka Judi, Javan Maka Judo en Jaoangla, ok en injinia. En injinia, en injinia marang'o. Javan Jaoangla. Prince Inda Jaoangla, Emma Jalamo Jaoangla, Tony Nyadundo Jaoangla. Jogi Joangla te. Weche moko manono mag injinia, injinia go ok wadwar. Miuru jogi adier, wachneuru jogi adier. Mm. Onge ng'ama biro go ng'ato. Onge ng'ama biro go ng'ato. Mm. Ni ibiro goyi, ibiro goyi. Joangla go gin gisego ng'a? Ng'ato kapok ogo ng'ato, okwongo odhi ogo dala, joangla gi onge dala. Kapok ogo ng'ato, familia magi otimore ne gin kombo kombo. Ogo familia oriere tir, okaw familia otere panel beating, oriere tir. Mm. to mana nikech wechegi momiyo familias gi ok nyal riere tir eh? jomoko biro wacho ni dong gin gi nyithindo nyithindo monyuol e kor papgo mago ok lich kawo nyithindigo iket e iot kata gweno toko gweno toko nigi nyithindo dong waseneno nyaka thuondi monyuol gi gwend jomoko mano koro en ng'ama lich nyisuru joangla dier Isuru ni jogi jogi nyi- miela gothum to ng'iyo mana nyari me in ka koro ng'ama ng'ama promote eh, Jack Bambu promote omi nyaka stage ti pod inindo gi chiege be wi konyi use wide quarter abeg and use wide quarter ozuo